Ye wò tɔnyewo me do gbe na ame sia ame va agbe ŋke ƒe ava la dzi. Egbe nu sue ɖe ko me be makɔ na dzi ɖe ƒo nɔvinye sue yiwo tsi gbɔ. Ah, nɔvinye sue yiwo tsi gbɔ. Ne nye ame tsitsi tse wòate ŋu axɔ naɖe le eme akpe ɖe ŋue. Haɖe be agbea mi va be miasrɔ̃ nu ne miakɔ tu agbe ɖo. Mi va miasrɔ̃ nu ne miakɔ tu agbe ɖo. Eya ta miva mɔ dzi. Eya ta ne le nye kpɔ le mɔ dzi. Agbe tutu ɖo ƒe teƒe ɖe. Eya ta mobile phone va be miakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Vɔ magblɔ nye ya haƒe miayi dzi. Ne egbe nye zi gbãtɔ nèva mɔ dzi, dze agbagba be ya subscribe. Ne subscribe vɔ la, zi notification bell la, nazi all. Zi wo ƒetee azu yɔ me le. Ekema nàma video kple ame siwo nènya. Game, Míanɔ kame? Ne mekɔ video kɔ do ɖa la, nye kple wò míanɔ kame? YouTube ana nànya be mekɔ video kɔ do ɖa. Yowò nɔvi lɔlɔ̃. Míage ɖe taa nya yi mekɔ va egbe yi nye dzideƒoname kple appreciation. Appreciation ya ma nɔ yɔ haɖe be efia be ŋudzedzekpɔkpɔ le tɔ kple nɔ ŋu. Ŋudzedzekpɔkpɔ le tɔ kple nɔ ŋu. Eya me le yɔyɔ be appreciation le yevugbe me. Ẽ, makɔ kpɔɖeŋu sue yi kɔ na wò alo mana wò tanya. Ne èle Accra, nèle dugã me, nèle Uvalde, nèle afi sia afi, magblɔ be ame yiwo le dugã me wu ewò nènye ɖevi fẽ tsi gbɔ ɖe. Mexɔ se be dugãmenɔlawo medea agble o. Ne woade agble de la, ekema domahi elãnyinyi ƒe agble ya woade. Vɔ nu yi medi be mafia viɖe le fi ma nye be Bia le woƒe suku yi nèle dede alo ame yiwo kpli wo mido le suku dɔwɔƒewo be woame ne ne do le suku va yi du nu le agble me hã. Kpɔɖeŋu, nye ŋutɔ tɔ ya mekɔ le kpɔɖeŋu na wɔe. Womase le teƒe ɖeke o. Èle dugã me ɖe, da akpe na Mawu. Nàda akpe na dzilawo. Woawoe nye Mawu gbãtɔ yiwo va xexea me ne va tu. Woawoe fia gbe wòe. Ewò ɖevi ƒe nya gblɔm mele. Dzilawo, mebe da akpe na wo. Kplɔlawo, da akpe na wo. Haɖe be, woawoe lé agbeɛ ɖe te na wòe hafi wova kɔ Mawu ɖe ƒe Biblia kɔ na wòe alo Koran ɖe kɔ na wòe. Nya sue yi me be magblɔ na wò nye be, enye ne medo le school kaka yi ɖe secondary school me yi nye junior high school ɖe. Gbeɖe wo gbeɖe agble me ya me va ɖuo nu le. Ŋdi me wa tsi na wo be, ne kpa ɖe va tum le agble ya me, ŋkɔ le agblea wo si. Va tum le agble ya me. Ne eva tum le agblea me ɖe, wò nuɖuɖu anɔ agblea me kpli wòe. Ta wòado le suku ga ve. Gbã, edu nu ŋdi ga nyi, ya mi dzo ɖe wo me nana mi ga o. Etɔ kple nɔ me le asi wòe ne wòa na wò ga o. Ta wò ɖevi ne etɔ kple nɔ le ga na wò ɖe, ne wònye one CD wona wò, two CD, mille franc ya wona wò ɖe, kɔsida me be na zẽ ɖe, da akpe na nɔ wòe. Kaka nye me de. tso magblɔ be primary school kaka yi de secondary school va yi do le nyewo sukuwo me ɖe nye me kpɔ tɔ ne wa nam ga o ta ne kpɔ tɔ enɔ o na o ga ɖe dze be na da kpe ne mi yɛ de agble Hafi mi va yi kpɔ nuɖuɔ ŋdi mɛ. Ŋdi kae mɛ ɖe wa fɔn ayi ɖe agble mɛ ava yi tsɔ nake ava yi tsɔ nuɖuɖu kɔ va aƒe mɛ aƒe wa ɖu. Tae wo yi le akra gbɔ mɛ ne le kumasi gbɔ mɛ ɖe mele tsitsi na wo be ɖe dze be na da kpe na mawo. Ne le kɔƒea mɛ ya ne le video ya kpɔ ɖe mega le gblɔ na wo be. Dzideƒo nenɔ asi wɔe. Dzideƒo ɖe nenɔ asi wɔe be anyo. Ŋkume sesẽ mebɔbɔ. Enya gblɔ mele ɖe mebɔbɔ. Ne nye vi fe ne gbɔ, ne le tsitsi gbɔ va ɖe. Enu yawo tɔgbi ya me di be na le ɖe dzi. Ɖeɖi mega te ŋu ao. Mi to me. Ne nye me to me ya me le fifi fla, o tse wa te wa to me. Eya ko me di be mana nanya. Ne tsi gbɔ ɖe, ne me to me ya o nyo to this level. Be gale ɖe ɖe nye me gale agble de ya o. Ne me be ma de agble ma kɔ gakɔ de agble. Amee awɔ dɔ le eme. Ame ye awɔ dɔ le agblea me ɖe. Eye aƒe dzideƒo ya me le wona. Nyateƒe gblɔ me le na wɛ. Ne le tsitsie wo ɖevi, ne kpɔ etɔ wo le two cds na wɛ. Yi suku na va yi dunu kpli ɖe me be de akpe na Mawu. Wò ya kɔ susu kɔ da ɖɛ ne nàkpɔ ale yi nàyi ɖu nu ga anyi. Ga ve ya míagbɔ va aƒe míava ɖu nu. Ga ve tso ga anyi, ga anyi, ga asieke, ga wo, ga wuiɖeke, ga wuieve, ga ɖeka, ga ve ya nègbɔ va va do aƒeme. Ga tɔ̃ sometimes aƒe wòakpɔ nuɖuɖu aɖu. Mitsɔe be wòana wòaya nazɔ ava yi do agble eme. Nɔvi lɔlɔ̃e mebɔbɔ o. Ŋutinya ye womase le GTV, womase le Metro TV, womase le Togo ƒe television o ɖe. Eya me kɔ da ɖe mɔ dzi na wò ne nàse. Ne nàsrɔ̃ nu le eme be agbeɛ ɖe leke míawɔ aƒe wòakɔ na mí. Ŋkumesesẽ. ŋkume sesẽ etɔ mele mía si o enɔ mele mía si o ya ta mekɔe va youtube dzi be makɔ na dzideƒo o nɔvi lɔlɔ mele gblɔ ɖevi yiwo tsi gbɔ na ame tsitsi enye tse ɖe nyemekpɔ nya doƒe yɛ le asiwò ya o vɔ mexɔe se be ne ele nya ya ɖe akpe ɖe eŋue. Wa mi mi mi yie de agble me. Agbɔva. Aƒe mi ayi de suku. Ne gbɔ tso suku ɔ ɖe. Mi yie de agble me. Aƒe mi va yi duɔ nu. Ghana Educational Service, Togo Educational Service, Benin Educational Service. Ne wobe woado dodokpɔ ɖe woɖi ame ɖe le emea ao. Wodoa dodokpɔ na ame sia ame. Míaƒe te mana dodokpɔ wɔna. Ame ɖeke tɔ medo le eme o. Babia nye be ɖe ne míwɔ dodokpɔ ɖe wokpɔna be ame ya etso agble me avo va manea ao. one two three ɖeka ko mi hafi te mi nɔna the same exam in the city the same exam in the in the village tankume sese ewo yi le akra ya ne kpɔe mate ŋu agblɔ na be kpɔe bɔbɔe ɖe ɖe da kpe na nɔwɔe kple tɔwɔe ne wo yi le kɔƒe me ɖe Tsɔ ŋkume sesẽ. Míawoe gblɔna be ela nyo kokoko. Ela va nyo kokoko. Míawoe gblɔna si gbe. Ame tsitsiwo be ɖe Elama to asike ɖe Mawue nya tagbacucu ne. Tagbacucu ɖe Mawue nya na ne. Vɔ haƒe Mawu anya tagbacucu na wò ɖe, edze be wò ŋutɔ nàtso nàwɔ avu. Mèganɔ afi ɖe nànɔ Mawua yɔ koe vɔ o. Megava nɔ ati ɖe te nava nɔ Mawu ayɔ kɔe vɔ. Take a step. Enya sɔe le asinye ma be magblɔ na wɔ ema. Take a step. Hafi ma ʋu le kɔƒe me ɖe. Ɖe me va yi da dziga, va yi ku foundation na me ɖe. Eya me kɔ do ʋu, dzo le kɔƒe me va du game. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Mebia dagbe na wò amenɔvi. Eya nya sue ɖe koe. Mako to mɔ dzi na mi. Ahan. Be meɖe agble haƒe yie ɖe sukuxɔ me. Ne mekpɔa ɖe, meva yi ɖua nuɖuɖu nye ŋu lunch ɖe meva yi ɖu nɛ le ŋdɔ me le agble me. Lunch ne ɖe agble me ya me va ɖui le. Ne me ɖui vɔ ma wɔ dɔ o ma va ɖui ko atrɔ gbɔ va aƒe me o ɖe ao ɖe. Awɔ dɔ le agble me agbɔ va aga va de tɔ me. Ayo. Mi le ŋgɔgbe kpɔ be ne wanyo. Me bia dagbe na we. Mawu so gbolisa. Mawu kitikata mawu dan wɔ tɔ ɖe. Ne na be miaƒe dɔwɔwɔ wa djedzi na mi.